lubok lok peko tye ba hey obed mu kenyu peko tye hmm? nen can tye marac rac mo me agikki an abedo waneno anena tin birthday na ento abedo en atye alwotone peko tye ba Atye ka lworo peko me wi lobo-ni. Ineno lubok lok? Dong amoko bene ni ka pe wan oyabo wangwa ci wapekke dong. Pien Catan bene dong odonyo woko iye. Gin weng dong guyaro wanggi iye. Ci ka pe wayabo wangwa, watum woko lubok lok. Ineno? Lok tye adek. Labol tyen tye adek ma abikeliwu wun lubok lok.

Bro ni amono ni en laceng icito i myel icito i myel kunu icito itingo agur mo aguricio ineno ilebo gin tiyo ki leb pi leb ni bro dong alebo awa iciti ma obito guli obito nekowa alebo moni an wa a bro in dong pud wii nono ni ee dong pud atye ki plan ni anong dako i anyim En aye weko alip mo onongo kong ogal i wanga. An awaci, ah bro, ci ngo otimme? Bro dong ocako titta. Wai en onongo lamegoni ginyono myel. Wer, an wai wer mena dong otono, ni acilo yono sister. An wa, bro in latin atir in myel myel aye yono sister nining? Ni dong nongo lamego ca otongo myel ma dong obalo wiya.

Aa wek ibwor ilweny we ni aa alweny matek arac aa wek aya do pien pe wamito en kodi lok moni en pe oting nyonyo ni eni jo me gin acel keken en ma nongo dong ni woto twaro mo inge kenyo ma dong calo wa ibito odiki en ni in pe i gurup eni aa pe bro an pe alewi a wa aya bro dong waco ni nino me acel gibedo En engeyo ni ngati dong dok orwone iyubo dong akiba ne transport money tye ba wek ngati odok kede ping tit ngati wek a kong dok wek abedi a ceng ca bit dong adok i baraca a wek a bro dong waco ni iye meno kene dok gibedo maber dok gilwenyo doki cung dok pe kaka kenyo a waco ok A wa i bro ci dong ngo time? Co dong waca ni i nino me adek en dong ea ecito ka tic ka ma en eyel iye. Iweko pungwa gang. Iwaco ni ngati dong otim ngo? Odoki oket dong pungwa i te dogolane ci dong ciling iweko alip pyeraryo mo ni ngati dong ocit kwede. Bro dong ngo en dong edugo otyeno ma dong eol dong wa aa.

Iwinyo ngati waco, yes, yes, I'm coming. Ah, an dok program ango adok te time gang kany? Bro waci idonyo ot kuman ma giyabo dogola ngwec piny bal wiyeko. Ingwe ngwec dek mo ma giwanga wanga maber. Iwaci ah man yiti atimo ni inung ngati no tijo kon. Hmm? Tye atedo wanga oito ka cwiny nyoko eh ikwon onga dong we ah iling iwoto ko itim inspection pien dong gange be pe dong tye anen calo mege ah we pingo ni ah bro ingeyo bro do bro ka dong obino olonyo war olonyo cokci ne obolo ata ba icato ne ka moni itimo ngo ah we ok so wa awaco dong ineno ngo ni pe aneno wa cokci na gidolo. gilwoko bongina bongina kara tye i wi tol bene pe aneno ni mega kabuto gipeto woko kwanyo cuka ma wabedo kwede ni opeto gilwoko ne weng paking bongi nako buk buka mogo kiketo weng maber awa ci bro ci in dong itimone bro waco ni en dong ibino ibedo kenyo piny aryo adek dek tye inyime oo wapwoyo ducu nong dek oo eh cam dek. Kel wa pii mangic ite ni imati. Bro wa en nongo wa pe bipwaye kong ka cam moko ka tugu lweny. Bro wa irwako dek kiko very fast. Mm? Ma lamego te dek ma mira adida. Mm? Ana wa bro ci de timo ngo. Bro no wa ah, ma da acam ayeng ca wa kong de bi bed piny ma loki. In ana ngini na in cero. An pa wiki transport ni iweko do. Ento an dong anongo ni lamegowa en onongo pe twero weko gang ko meno. Pien bro treating en maber dong pud loyo weng i kwone. Awe bro. Iywayo moro ki lakari kiri. bro, bro dong wayo ni lamego ni owajo ira ti weng an kita en ineno kede. Ineno ni bro twero bedo cware.

Loke ca bedo i wiye. Ca wa ki bro wa bro in ba. In o dako dong. Bro in de dong dako. Ka dako dong yubo gango kit en ni tedo dek ko gela ngo. In dong kong kong kute ingi dong loke mot. Bro weng noto a ki day school bina e boarding school. Awa. in ma in itero ngati, itero ngati boarding school. In pa itero ngati day school. Admission tye awaco ni ngo bro? Wi bro ocungo. Ento man tyen lokke ni piny omoko ni dano dano dano wi wigi tye atic ba. Wi dano tye ka fanya ba. Ka in ibedo me ata ci atemo piny ata ata ibimoko. Awaco bro inyono man otyeno. Ento Man eni pe bere. Mogo dong en aye eno. Bro ni ah gini lik karac jal ah bro jal an jal gini pa mi ah wai bro. Mon me otti eni pe dong mon adok ben man aryeny aryenya ni ya. Man eni ma en aladyer ne ma bere. Ber bere dong pyer da. Ine kany dong umero. bro ni man wan ceri nyomi ni ah wai ah. Ka diki ma ekeny ki wun ben. Enen, wun wubin wa nongo ojol wa en kite ma wutye kede eno. Ento mukene ma dong pire teke, wan kumu runeno ngo atye atime i Jimbabwe. Jimbabwe tye marac ba. Eh, man ganga Mugebe ki kaca. Kun bene cawa ni en ipingo mogo ni kitye ka cato lwet tyen. Tye ka tongo en oluma tyenne eni oo kitye ka catone. Mukene awinyi lalony ca awinyi ci amiyo ki mutoka ki dano ma nongo ngatu mo dong tye i mutokane wi tyene dong odul dong pe dong paro. Wa naka wawiny ki gine kong i India ki kwekwene ki i China ka ca kitye ka cato kidney be. ma dano kelo aa mega ni mega ni an kit atye awiny ne keri nen calo acel roma ko abol acel dok ka agamo iye kas ento piny omoko mm, an wa iwinyo lwet tyen gitye acato ne kaca ma awinyi pe lwet tyen na dano kene dong omete omete omete ni dok wele dok bebe acako tam le cen we o An atye ki lubok lok mogo tye ki twon cogi ki twon tyen gi ni nen calo wan atwero nongo ka asiko ka en piny omoko ko lutuwa ento an acoko wu can en atye ni pe okel ki cira ki gang ki dano lwet tyen ni eni ngat tye atero ne kwede ma pire icako calculating cente ka icak penyo wii ni tyene ena ki tone ki tye atero ne kwede Ci ka in amiyo meri boti patiko i gicira i aywer mo i tingo i kelo meri botwa i Uganda ka eni. Pien awinyo dano mo i kin gang kec apenye ni wil tyeni dong gibino awenge kany. Eeeeh ting tyeni ni iter wa kunu ci dong ikop gangi dong ibed kunu ba pe ikel gemo botwa kany i gine wan dong watye ki can wa dong muromo wek wakom kwede mot gini birumo bene. ineno wa lubok lok ce jami mukene doko jok oo ogwoke mm pe opwani aya i bulu pe opwani i jami mukene ata ineno dong diki ma in kono ipo ni oo kor dong wat man gi dong dano tye acel gin tye acar ne ci jami ne nongo odoko bal eh imak brek kong nen wa mm me agiki ne jo ma laceng ca an awaco nyo nu nwe twela ni An awinyi obedo cani man jo acato komgi ni gin bene dong gumedo welo. Ineno gitye awai aa komedi gin dong bene pe giye. Mm. Jami ma megi ma wun dong ngeyo ni mm, nyen dong pe gilwongo ni dong komedi wele omedo ocito malo. Ma nyero wun jo ane ojwi wun olibbe oyute ocit kunu ni eh, myero onen ni omedo wel jami ni. ciling gimedo iye ko tokke dong bene gin dong ginywako ki kunu dok owaco jo manyen ma pe custom custom ma macon olo negotiation tye ka in dano anyen dong kolo ma kolo kolo wii wilo ci lutuwa piny omoko en ciling peke cing dano can opongo niking eno gibed mot pingo eni obitero dano marac. An awaco kumeno ba lubok lok. Ka inen man bro nongo dako ma pe oyubbe. Ineno? Jo ma tye ka cat lwet tyengi. Ki dong en jo cani aguru ciyo ma gitye wai gin dong wai gimedo wel jami gini o. Pingi dong omoko ko marac. Ineno? Laceng ca ye yer wayo lok agwana. Dano ongo iye. En ogwana be. Gwana. Ka in ifutu maber. cam eno ba kore ni meno en aye cassava cutting gi cato wa pote ni dek gwana pe tye ka mo ma ki bayo weng ticce tye gwana ka ki pito i gang ber i neno so lubok lok tim ber i subscribing tim ber i diyo lang tim ber i pok ngec eni button tye mere ka in idiyo sharing ci in icwalo lok oo Kare okene kop link ki bol i WhatsApp group wu. Angeyo kome dano timo kere ma gibolo i WhatsApp group me family ma megi. Pien motto ma dong pire tek it lubok lok en aye wer i kin pwony i ma kwako lok kin gang. Dok bene myero wun wunge ni yomcwiny gileyo ba. So myero in nen in bene ikubu ba. Wek dano ni weng onen ba. Dano ni weng obedo yomcwiny ba. Jami madir ki can ni eni ka dong pe itye ka nongo kare me nyero nge ni dong icok i bur ba eno ni dong pe waye twara dong can obedo tye kadi ka wamato pii wamat pii eno wanyero wiwa wil wamede ki kwo diki dong ru diki ni ru maber wa en aye dong piny ocitye kuni dong nge ni en aye dong larune eno kuman bene lubok lok.